Cwecwe me dyang-ni obalo wi dano ada, jo mukene wigi tye ka wot wa, pe abwolowu. In dano makwo in ibino i lok ka lok wa i level kireni, in ingeyo dano adi ma tye ka watching vidio ma in ibayo-ni? In ingeyo dano adi ma tye ka watching? Iloko nonsense i level mo ma dong wa lapore dong pe, mot mot jo mukene dong wigi obowot. Cusol me dyakani jo mukene wigi obuwot, gibuwot ludok kikome, gibuwoto ki pan kikome ni, E! E! Kit lok mogo ma nongo omyero bene pe bene iloko wa i media wek dano guwiny hmm? ni itye ka recording vidio ni, itye ka bayone i media ba ma wiyi tek. Ah! Jo mukene bikobo bal ada dong. Wucak nongo ajenda. Wucak nongo ajenda mene ma wutwero lweny iye. Wunong ajenda mukene ma wutwero lweny iye. Nonsen mo dong naka neno anena we. Ee, ee, ee anyira dong wiye tek tek mo ma pe larre. Lok ma anyira oloko keken bene Twiny awunya ngat ma two two two kikome ni two two cilim kikome kom two cilim kikome ni bene dong pe cilim keken kwai two madwong pien ka in dano ma komi yot ma itye normal pe iloko lakit lok menge ni pe iloko lakit nonsen wa i level kit eni. Mot mot jo mukene gibiworo ludok mot mot ma pe ngala. Wucak nongo ajenda mukene ma wutwero lweny iye i media ya. Hmm? Gin omyero olok dong peka peka ngo dong do lutwa. To pado tye ka timme kany ba. Wun macalo lwo ma woko. To pado tye ka timme jo mukene wigi tye ka wot dong pe gingeyo wa ngo myero gitim i media so an macalo honorable Dokto Bar News aka The Bar News, Voice of the Voiceless jo mapol gitye ka penyo The Bar News Cegwan ni Cegwan in iloko matek kit eni ngo ma in itye ka planning pi anyim kec in itye ka i anyim imito bedo gwok president ba? onyo gwok in itye ka mito position mo tye ma anyim in itye ka mite i loki wek i challenging i yamo wek dano ku nge pe i ticci wek giki mele gwok ka i cito ka pyem me cito ka cungo gi kono won kom abic gi kono ngo ngo gi kono MP gi wek dong nong at least nongo dong lwak dong ngeyo ber i ticci do pud dano gitye ka penya ka man wek awucu an pe amito kono cung kono me timo ngo na an pe atye ka mitone, bene pe atye ka tamo gin ma wun wutye ka meaning-ngi. An mere, an macalo the bar neon setting segwan, an atye ka lweny me konyo olwo dok atye ka coko miny ma tye ka timme gang. Peko ma tye ka timme gang an macalo segwan omyero alweny iye. onyo ngat ma tye ka kelo mone i aculi a macalo the bad news society thinks a gwan omito alweny iye, onyo to ma tye ka timme gang i lobo lwor kale ka eni omito alweny iye. Meno aye tic ma an Sir Gwan omito abed ka tiyone jui i media. Jwi, Omyero abed ka moyone i cocol media, omyero abed ka moyo lumiyo mogo ma gitye ka cato acoli onyo lumiyo mogo ma gitye ka lwenyo lapiny lapiny me neko lutino acoli onyo lumiyo mogo ma gitye ka cato ngom pa acolio i yo mabor ki dong rwoti mukene the bad news of the things that one obiyaro lok komgi. An macalo The Bad News Voice or The Voiceless acel calo miya acel calo apar. En aye gin ma an atye ka lweny iye eno me konyo luwo dok an atye ka tute ni alweny pi luwo. Pe tye ngati mo ma waa from nowhere ma loko matek calo an ya. Popo no. Popo no. Mukene ni weng dup an aye tye original ma abilweny me konyo wu dok an pe aloko ki lumi doga dok an pe amito cente pa ngate mo keken onyo kwena acwele ma woko kor o ngo gi ni aa wukonya pien atye ka lweny pi lwo bene pud ma aloko wa tin kwayi video ma an aloko i YouTube weng nyo i tiktok pe ti nino mo tye acel ma alego cente bot acwele ma woko onyo bot lwo ma woko pud pe alego cente.